Ngima ma Joseph wuod Jakobo. Nyasaye ni kanye e seche ma weche odhi ngalma e ngimani? E seche ma kaka ipango ok en kaka ngima dhiyo. E seche ma a ipango kama kendo ngimani keto ni en kama to kine ka dhi kamano. Wadwaro wuoyo matin e ngima ma Joseph wuod Jakobo. Kisomo muma Joseph Eh, chakru, eh, ka, um, sigande kawuok e chakruok pradek gabiriyo ah, kidhi kanyo pradek gaboro pradek gochiko iyudo kamonyo ngima mar joseph ma wuod jakobo ang'o ma nokale ang'o ma notimo to ang'o mwanyalo puonjre e ngima ang'o mwanyalo timo nyasaye ni kanye nyasaye ni kanye e seche ma weche e ngimani dhi Ngalma. Seche ma geno orumo, Nyasaye ni kanye? E seche ma keny ma nikawo mikete e chunyi, iyudo koyiengre ba mise mage oseyiengi. Nyasaye ni kanye e seche do? E seche ma kisera kata arus ma nipango nidwa bedo maber, iyudo ka gik moko koro kethore. Mae koro Nyasaye ni kanye? Nyasaye ni kanye e seche ma talanta misebedo kisebedo ki, ki, kiloso kendo kitiyo matek e, nyasaye ni kanye tich mane isomo kiyudo ni isomo to tich ineno no nyasaye ni kanye e seche ma isport seche moko inja ng'wech isetimo practice idwaro ng'wech seche moko igoyo basketball kendo ijoin team maber bang'e tiyudo ni ok iqualify mondo ibed first 11 kata isoka First 11 ok idhi tugo coach nyisi ni bed piny nyasaye ni kanye seche ma ibedo discouraged mikia ni ang'o matimore nyasaye ni kanye seche mikawo pesani kendo isewuoyo gi ji kendo isewuoyo gi oganda oganda dwaro mondo ichung'nigi kaka mca ichung'nigi kaka mp ichung'nigi kendo idhi kaka gavana kaka women rep bang'e tiyudo ni chama otamrei chama otamrei kendo weche obet Seche ma ing'eyo ni nego bed ni igweli to kogweli, Nyasaye ni kanye e seche ma weche odok ngalma e ngimani. Mano ema wadwaro puonjre kawuono. Joseph nene en e nyathi manade? Kisomo kanyo iyudo ni Joseph nene en e nyathi man, man gi luor to kata obedo kamano neno en ng'ano moluoro jonyuolgi omiyo owetene luor owetene nene kohere inyalo bedo ni in ng'ano man kod heshima kendo in kod luor to ji ok oheri ji pango ni gik maricho ji pango ni gik moko onego bed ni gipango ni nikech in kod luor you are respectful you respect other people you honor other people iluoro jonyuolni iluoro osiepeni iluoro jotendi tineno ka Gik mo jogo gima gidwokoni en mana akwede, en mana achaye, en mana iyudo ka ok gidwok hera ma isebedo kimiyogi. Mano e ngima mar Joseph wuod Jakobo. Joseph wuod Jakobo e nyathi manene nyathi mane ni kod ona kata ne kod duong' kod chia to kata obedo kamano ji nene ok nene kaka nyathi man kod chia owete nene nene kaka mae gi nyathi mwabro wito kucha e bur e nyathi mwabro uso to nene giwite e bur bang'e nene giwuoyo kuome gik maricho bang'e nene gikawe nene giuse ni jogo mondo olal e ngimagi kabisa kik onen kik onen kendo e ngima piny Mano nene ok en gima yot. En ang'o minyalo timo e seche ma gik ma in itimo maber to gik moko obet ngalma, gik moko ok obet kaka onego bed ni gintie. Muma wacho kama, ang'o ang'o minyalo timo? Gik adek minyalo timo osiepna, bed gi yie motegno e kindeno. Nyasaye biro bedo kodi. Joseph kata obedo ni weche ne tek nadi, nene on, en kod yie ni gik moko biro bedo maber. Kata iwite i bur, nyathino ling' aling'a. Kata obedo nokawe iuse, wuoyi nene kowacho wach. Kata obedo nohangne gi chi Potifar iwite i jela, wuoyine noling' aling'a ok nowacho potifar we anyisi gima otimore aa ah, ah. nikech ne nong'eyo ni nyaka obed gi yie motegno kuom nyasaye mar ariyo kik wiyi wil kotimo maber do not forget to do good wakati ambapo unaendelea vibaya mambo inaendelea vibaya kwa maisha yako gik moko dhi marach e ngimani Wi kik wil kod timo maber, bedo beda ng'ano matimo maber ha? Usisahau kutenda mema, endelea tu kufanya vizuri, beda beda ng'ano matimo maber. Kata obedo Nyasaye biro pari, ineno ka kodhi e jela pod otimo atima maber, kamoro amora mentie pod otimo atima maber. Kogole mokete otere ot mondo ong'i ut ka ot kaka dhiyo, ong'iyo maber mwandu ng'ato, ong'iyo maber puothe, ong'iyo maber meda meda timo maber Osiepna, med ameda timo maber mama, Nyasaye biro pari. To mogik, bed ng'ano man kod right attitude e kinde duto. Ibed ng'ano ma ler e kinde duto. Gik miparo gibed paro maler. Ayub apar gariyo, apar gadek nyaka apar gauchiel. Ha? Muma wacho kama, jodongo nigi paro matut. Nyasaye to nigi paro matut kendo en gi teko manyalo timogo gimoro amora. Ka Nyasaye ema omak omuko gimoro, to ere ng'ama nyalo gere? Koso ka Nyasaye ema oketo ng'ato e twech, to ere ng'ama digonye? Mano e yie manene Joseph wuod Jakobo nigo ni Jehova Nyasaye nyalo gik moko duto. Nyasaye onyal gik moko duto e ngimani. Erokamano.